Мӗнле пурӑнатӑр? Пурнӑҫсем еплерех тенипе пӗрлех «Мӗнле халсем?» тесе ыйтаҫҫӗ пӗр-пӗринчен. Халӑх. Халӑх вӑйӗ калама ҫук хӑватлӑ. Вӗҫӗ-хӗрисӗр анлӑ пулма пултарать. Ахальтен мар ҫӗршыв шайӗнче питӗ кӑткӑс ыйту сиксе тухсан пӗтӗм халӑх шухӑш-кӑмӑлне ыйтса пӗлеҫҫӗ. Халал. Ку сӑмах пӗр ҫын теприне, ытларах атте-анне, ырлӑх, вӑй-хӑват, телейлӗ тата сывлӑхлӑ кун-ҫул суннине пӗлтерет. Пурнӑҫа ӑнтарма иксӗлми вӑй-хал кирлӗ. Телейлӗ пулма хӑватлӑ ҫӗршывра пурӑнмалла. Апла пултӑр тесен халӑхпа пӗр шухӑшлӑ пулса кар тӑмалла. Ӗҫсем ӑнса пыччӑр тесен Аслисен халалне тивӗҫмелле. Этем пурте телейлӗ пулма ӑнтӑлать. Кашни ашшӗ-амӑшӗ хӑйӗн пепки те сывлӑхлӑ ӳссе ҫитӗнсе телейлӗ кун-ҫуллӑ пултӑрччӗ тесе ӗмӗтленет. Ҫавнашкал шӑпа халаллать. Пурнӑҫ пурӑнма, хӑш-пӗр вӑрттӑнлӑхсене ӑнланма пире атте-анне вӗрентет. Ҫаплах ӗнтӗ эпир вӗсен халалӗпе хамӑр хастарлӑхпа харкам хӑй пурнӑҫне ӑнтаратпӑр. Ҫавӑн пиркиех атте-анне пилӗ халалӗ ачисемшӗн чи пысӑк пархатар пулса тӑрать. Вӗсен пилӗ ҫитсен этем шывра та путмасть, вутра та ҫунмасть. Тӗслӗхрен, пиркепе хӑрхӑм ятлӑ чӑваш халӑх юмахӗнче кӑкӑр сӗчӗпе унаса пӗҫернӗ, Ҫул ҫине халалласа парса янӑ пашалу пикене йывӑр вӑхӑтра хур курасран асамлӑ майпа хӑтарать. Хальхи пурнӑҫра та ҫарта службӑра тӑракан ҫамрӑксем, аякра ӗҫлесе пурӑнакан ҫынсем ашшӗ-амӑшӗн е ҫывӑх ҫыннисен халалӗпе инкек-синкекрен, синкертен хӑтӑлса юлнине илтме пулать. Халал пӗлтерӗшне ӑнланакан ҫын хӑйне ҫуратса ӳстернӗ ҫынсене сума суса пурӑнма ӑнтӑлать. Вӑхӑт ҫитсен хӑй те ҫав хисепе курма ӗмӗтленет. Ахӑртнех, атте-анне пилӗ тӗнчери чи вӑйлӑ хӑват. Ӑна этем хӑйрӑкӗпе, ним шеллемесӗрех, шутне пӗлмесӗрех, ун вырӑнне тав тӑвасса е тӳлесе татасса кӗтмесӗрех сунать. Пехил сӑмахӗсене пурте тата пурне те калаҫҫӗ. Ачана кӑкӑр ӗмӗртеҫҫӗ-и, мунчара ҫуса кӑлараҫҫӗ-и, пӗрремӗш хут шкула е аякри ҫула ӑсатаҫҫӗ-и, сӑмахпа е ӑшра ӑшӑ сӑмах каласа ырӑ сунаҫҫӗ. Ҫитӗнерехпе пӗр-пӗрне сывлӑх сунасси, ырӑ сунасси йӑлана кӗрсе пырать. Ырӑ сунни пурне те кирлӗ, пурне те килӗшет-ҫке-ха. Кам та пулин йывӑрлӑх тӳснӗ чух Кӗтмен ҫӗртен эсӗ ӑна пулӑшсан ун тав тунин хӑватне эсир туйса курнӑ-и? Чунра ыррӑн-ыррӑн пулса каять. Ҫакӑ вӑл пархатар пулать те ӗнтӗ. Пурнӑҫа ӑнланса, Пӗлсе пурӑнакан ҫын май пур чухне яланах ыттисене ырӑ тума тӑрӑшать. Ах, мӗнле маттур хӗрсем эсир, Артапуҫ сире. Ҫавӑншӑн хирӗҫле тавӑрса тав туни чи таса та пархатарлӑ туйӑм. Ӑна туйса курма та пулать. Кирек хӑҫан та май пур чухне хӑвӑн ҫывӑхрисене ырӑ сунса пулӑшма тӑрӑш. Хӑвна чунран та утӑнине сисетӗнех. Пархатар туйӑмне хальхи этем ҫӗнӗ мелсемпе шырать. Калӑпӑр, пӗр-пӗр ҫын хӑйпе ҫыхӑннӑ илемлӗ сӑнӳкерчӗк тунӑ е хисеп хучӗ илнӗ. Ӑна вӑл социаллӑ сетьре Facebook, Instagram, Twitter тата ытти те пурте курмалла лартса хурать. Ҫак ҫыннӑн ҫитӗнӗвӗнчен ыттисем тӗлӗнеҫҫӗ, ӑна мухтаҫҫӗ тата саламлаҫҫӗ. Вӗсем мухтанипе этем хавхаланать, савӑнать тата та лайӑхрах пулма ӑнтӑлать. Арҫын ача ҫара кайнӑ чухне ӑна пил пани этем пурнӑҫӗнче уйрӑмах пысӑк вырӑн йышӑнать. Ҫар ӗҫӗ ҫапах та йывӑрлӑхпа тата вӑрҫӑ тухса унта вилес хӑрушлӑхпа ҫыхӑннӑ. Ҫавӑн пирки салтака каякан ачана пӗтӗм ратнепе, кӳршӗ-аршӑпа пуҫтарӑнса пил парса ӑсатнӑ. Ашшӗ-амӑшӗн пил сӑмахӗсем ытла та ытарлӑ та витӗмлӗ. Ҫеруш ывӑлӑм, Сан салтака кайма вӑхӑт ҫитрӗ ӗнтӗ. Ялан сан умра ҫӑкӑр-тӑвар пултӑр. Ларас вырӑну типӗ пултӑр. Каяс ҫулу такӑр пултӑр, ҫатма пек яка пултӑр. Каймалли ҫулӗ ҫу пек пултӑр, килес ҫул вара пыл пек пултӑр. Салтакран килсен ҫемье ҫавӑрса ача-пӑчаллӑ пулмалла пултӑр. Пире, ватӑсене, аҫупа аннӳне, пытармалла пултӑр. Лайӑх ача килӗ вӑлам. Калтӑр-и?
Матур пул шӑлӑм, лайӑх кайса кил.
Лайӑх кайса кил шӑлӑм. Тӑвай инке, эп таврӑниччен пӗчӗк шӑлӑм чупса ҫӳретӗп. Эх, тӑрӑшатпӑр шӑлам. Аппаҫӑм,

пӗтӗм тӑван-пӗтен ырӑ суннӑ, пил панӑ. Ҫак вӑхӑтран пуҫласа пачах урӑх пурнӑҫ пуҫланса каять-ҫке-ха. Малашне хӑвӑншӑн ҫеҫ мар, ачу-пӑчушӑн, кил-ҫуртшӑн яваплӑ пулатӑн. Ҫемье тӗрӗс-тӗкел пулсан, ачи-пӑчи пархатарлӑ пулать. мал ӗмӗтлӗ ҫемье пурнӑҫа ӑнтарать, хӑйӗн ырӑ тӗслӗхӗпе ыттисене илӗртет, ял чысне ҫӗклет. Вӑйлӑ, хӑватлӑ ялсемпе хуласем ҫӗр-шыв тӗрекӗ пулса тӑраҫҫӗ.
Уй пек, аслӑ, вӑрман пек пуян пулӑр, ача-пӑчаллӑ пулӑр, сак тулли ача-пӑча пултӑр. Ача-пӑча нумаййи лайӑх-и, аслисем кӗҫӗннисене пӑхаҫҫӗ, пирӗн ӗҫ те ҫӑмӑлланать. Эпир

Уйрӑмах ача шутӗнчисене вӗсем пысӑках мар ӗҫшӗн те «Пехил сана, ачам!» тесе хавхалантараҫҫӗ. Пурнӑҫ ҫулне вӗҫлекен ватӑсем пӗтӗм ачисене, мӑнукӗсене пил сӑмахӗ каласа хӑварма ӑнтӑлаҫҫӗ. Чылайӑшӗ пил сӑмахӗсемпе пӗрле асра юлмалӑх тимӗр укҫа параҫҫӗ. Мана анне тӗлӗмелле укҫа пачӗ, ӑна пил укҫи терӗ. Пӑхӑр-ха, аннене ҫав укҫана вара унӑн хреснамӑшӗн амӑшӗ панӑ тет. Тимӗр укҫа пулмалла пулӗҫ. Иккӗмӗш кӗревне патша вӑхӑтӗнче укҫа пулмалла вӑл. Аманта ҫӑкӑн укҫа пур пулман, кӑшӑлка пӗрмаях ҫӳрет.

Парса хӑвар.
Чӑвашсем ваттисене, вилнисене асӑннӑ чух пехил тӑвӑр, ваттисем. Ырлӑхра, канлӗхре пулӑр. Эпир мӗн ӗҫе ҫини сирӗн умӑрта пултӑр. Эпир сире асӑнатпӑр, эсир пире ан асӑнар. Йывӑрлӑхра, ҫул ҫинче мӗн ҫинче пире пулӑшса пырӑр, теҫҫӗ.

Тӑванӑмсем, чӑвашсем, пӗр-пӗрне хисеплесе, пӗр-пӗрне пулӑшса, алран-алла тытса пурӑнма вӑй-патӑр сире, аслӑ Туррӑмӑр.
Ҫӗршывӑм чӗрӗлет, сӗн сывлӑш чун уҫса вӗрет. Ҫӗн ҫул, Кун-ҫул ҫӗн кун килет, ҫавна савса кӗвӗллӗ чун, кӗсле кӗвиллӗ вутлӑ юн. Ман чӗрере уяр ури, хӗвел ури, тӑре юрри, шевле сарри. Павла Лукашан. Гражданка Уда Ванда. Юратнӑ, савнӑ хӗрасем, Чӑвашла упракан паттӑрсем, пуҫлӑхсем! Эй, Дура! Чӑвашсене пӑхса тӑракан Дура! Чӑваш пичине упракан Дура! Эсӗ пире ҫултан ҫул хӑвӑн ҫуртна парса тӑратӑн. Ҫемьере, йышра ачасене чӑвашла ӳскерме хистетӗн. Кӳршӗ халӑхӗсемпе, хамӑр хушӑра пӗр-пӗринпе кӑмӑллӑ пурӑнма сӗнетӗн. Тав сана! Эй, ҫӳлти Турӑ, пурнӑҫ малалла та ӑнса пытӑр. Вӗҫсӗр кӗрсӗр тӗнчери Вӑхӑтра чӑвашсем ӗмӗре пӑрахӑнса, ҫӗкленсе, вӑйланса тӑччӑр. Ҫапла пултӑр! Ытарайми чӑвашпа. Пичетрен килнӗ чӑвашсем. Сире пӗррехи ырлӑх-сывлӑх телейсӗр мар. Ҫут хӗве яланах сире ӑшӑтса тӑтӑр. Хӑватлӑ ҫӗр-аннемӗр вӑй парса тӑтӑр. Ҫапла пултӑр!
Ун пек калала ҫирӗммӗш ӗмӗрте пӗтӗм чӑвашсене вӗсене ҫӗнӗ ҫырулӑх туса параканӗ Иван Яковлевич Яковлев парса хӑварнӑ.
Эй, тусӑмсем, хамӑн тӑван ҫыннӑмсем, чӑвашсем, пуринчен малтан Эпӗ сире чӗнсе калатӑп. Манӑн чунӑм пӗрмаях сирӗншӗн ҫунатчӗ. Халь те акӑ манӑн мӗнпур шухӑшӑм сирӗн ҫиере куҫрӗ. Юлашки тӗртӗме пуринчен маларах татах сире каласа хӑварас тетӗп.

Вӗренсе ҫутӑлма телей тупнӑ чӑвашсене калам тата: астуса тӑрӑр, пайсӑр тӑрса юлнӑ хӑвӑрӑн мӗскӗн чӑваш тӑван халӑхӑра эсир пулӑшса пурӑнмалла. Вӗсене ӑҫтан та пулин катаран пулӑшу килӗ-ха тесе тумалла мар. Ан манӑр, вӗсене вӗренсе ҫутӑлтарас ӗҫ пуринчен ытла сирӗн ҫинче пулмалла, эсир вӗсен хыҫӗнчен тухса ҫутӑлнӑ ҫынсем.
Ирӗнӳлӗх пӗлсе тӑракан тӑлӑха пуҫтарса эсир ховӑрӑн тӑван-харлӑхӑр патне таврӑнӑр. Вара патшалӑхра чӑн лайӑх атте мӗнле пулмалли ҫинчен вӗсене каласа ӑнлантарӑр.
Закон ҫинчен тата халӑх хушшинче пулмалли тӳрӗлӗх ҫинчен вӗрентӗр. Ҫакӑншӑн тӑрӑшусене эсир хӑвӑр ҫине илмелле. Эсир ҫав халӑх хушшинчен тухнӑ ҫынсем.
Ҫӳлти аслӑ тӳре умне кайма хатӗрленсе сире каласа хӑварас сӑмахӑм манӑн мӗн пурӗ ҫакӑ ӗнтӗ. Пурӑнан пурнӑҫӑрта сире пурсӑра та Турӑ сыхласа упраса усратӑр. Ырӑ сунса каланӑ сӑмах нихӑҫан та ытлашши мар. Килӗшмелле, кӑмӑла каймалла каланине илтсен пирӗн чӑваш ҫапла пултӑр, тет.